wakamedze majuru wakamedze majuru mwana wako maipatiwe kusvada kusvade majuru akadaro kumedza majuru eizwa hello unondizwa here maipati eya ndati inini nyanda yeyo ndochidini wo uri kuretu wo uri kuretu joni iyoyo nyika mukanza ndatambudzika ngemwana wako uno vakati vaende pachitukapo nana unini nana mai midia nana pirivi ko juru jemajuru waioni vamweni vanoonini vanorya majuru handiti anoryiwa akadaro dai yena haazi kutsenga majuru anacho na chimudzukuru changu chine chimwana wako upatu kwakumedza majuru akadaro ndakazozwa mpere inini ndikati iya chini kuzwi mbuya mai chakati chino ndorumba ndione mwana watirapadapashi Ati Rabada uri kumunyuruka uri kumunyuruka ingatei uri kuzhongonyoka ingatei nyoka. Ndikati chiini zvikazi unenge wamedze majuru akadaro. Ndiri kurumwa, ndiri kurumwa. Hello, uri kundizwa here? Andina juice card, ndati ndinase kutokutsanangurira izvi kunotodiwe mari. Ngokuti takaende chikorei. Akazemenwa zvikazi ah majuru amweni achiri kuzwa achiri kupona achiri kuhambe mundani mwake. Asi amweni adini afa hawo. Eya. Hino ndatomusiya chikoro iyoyo ndatomusiya kuti ndiuya ndotore zvimweni zviro zvendinoda pana pambatso ngokuti kwai unosisa kuti aendeswe kwamutare mm. hino ii ndatambudzika kwai kunodiwa mari kunodiwa nini kwai chini zviya kwai 250 250 mayusa eya ino ukatotumira pamukuru papapa ukatoita zvekutokasira ngokuti zviro zvagona here ei andikoni nokurya andikoni nokuita chiro ah, papangudzeo ndinoita maryirei nekuata mai pati eya ndoreketesa zvo ngokuti jusi kati rinozopera rinozopera yoo yaya kuti une unini une jusi kadhi kona iyoyo une jusi kadhi unondifonerawo inini ema ndirekete zvendoda kureketa ino ndo zviripo mwana watambudzika kushongonyuka kushongonyuka inogona chikoro iyo vanombomubaira zvokuti zvovambonyarara ambonini amboite kuite konini kudai kuti akotsire ah, ino zvakagonza ndikati hino majuru ano ajoniwa kunowo majuru here mwana unoamba kusvade majuru akadaro izwa ndingapika hino mwana wapere kurumwa rumwa mundani kwaitozwi waitobhuya nesu waitoti zvinoite ngatei unini majuru anaya ari kutorume matumbu emwana achiri kuzwana unotozwa amweni akona kwai ari kutonina ototanga kubarana arimwo mundani amweni ati ane mimba eya ii ndatambudzika pa ah! hello hello iyezvi rapera juice card asi ndabhuya ndareketa iya mwati chinonini chirandu mwati mwati ndatanga mbuya pati ndatanga ndadi ii haleluya nyamushi mwakono kwaimura muromo hey tinobonga mwakono kwaimura muromo zuro paya mwai musingadi kureketa ngendaa yebhura yekuryiwa kwekwa mwakaitwa ngeunini ngeinozibhilivha puliya

wapedza here pirivivo hambai nemwana hambai nemudzukuru wangu womwe amusiye paonini pagrade zero po mudarike naye mwamusiye pagrade zero po apapo musamusiya muhambe naye musati mwaende kuchikora mberi kwenyu mwamusiyawo pake paonini papuraimary pagrade zero apo ah imwe ndochegaya tingatambudzika takabara ah takabara kutambudzika mbatambudzika ndingambatame mari yekuonini yekukandire society kuti ndadi ah ndochegaya yatoita akati tumbiri two fifty ndotoziva kuti ndotombokavha ndotombokavha ah ndinotombosunda ngokuti ini zvakazoitika ndakazomborya paye mani paone pakisimusi ndo pakandiuraya pakandiuraya ndakarya ndakamwa zvisupa zvakawanda ndakamwa zvisupa zvakawanda hino ah zvatoita two fifty inotombochovha ah chikandu hai muchakandiningira kutodai kunditi ndee kuti kuti kwai mbuya apa timatanga imwi siyanai nemi fonerai mwana wenyu kana mune zvemunodawo mufonerei munadzo namba dzake tingaremba isu takabara isusu munadzo namba dzamaiphati variyo joni amudi kureketa nawo handiti amuzi kuvajaira amuzi kuvajaira